яланах ҫиллӗрех вӑхӑтсем ҫапла, ҫиллӗрех вырӑн. Ҫавӑнпа та вӑрӑм тунӑсем ытлашши нумаях мар, лайӑх тухса ларсан ӗнтӗ ларкалама илемлӗ ларсан. Шухӑшласа, калаҫка вӗсем туса ларма илемлӗ. Унтан тесе сапап мӗн пурне мӗнле.

чӑваш халӑх поэчӗсем илтернӗ пӗлетӗр пурте. Ҫав палан йывӑҫҫи пӗчӗк ҫиҫҫӗ капла. Кунтан та мӗнле каламалла? Чӗркуҫҫи тараннана йывӑҫ. Халӗ усӑ куратӑр мӗнле ху? Ҫуркунне илемлӗ чечеке ларат, халӗ ван ҫимӗҫне парат. Юрра каланӑ пекех Сементер сӑмах ӗнтӗ ҫырнӑ «Уҫлан вӗри пӑлан ҫинчи пек». Питӗ илемлӗ, усӑллӑ, лайӑх чӑвашсен мӗнле йывӑҫҫи. Ӑна нумай-нумай юрӑра мухтаса ҫырнӑ ҫак йывӑҫа. Ҫавӑнта вара ҫумне тухса ларап та сакӗсене, саккисенче мӗнле илемлӗ кунта. И вара Асӑнса аса илсеш пуҫласа ларни питӗ лайӑх япалат. Ҫӗнӗ туйӑмсем ҫуратать, ҫӗнӗ шухӑшсем ҫуратать. Ак хыҫалтах ӳсет илемлӗ хыр йывӑҫҫи. Ӑна хама утмӑлшин тултарсан лартнӑччӗ ман тултарса тесен, ӑна пирӗн ентеш, икӗ ман хисеплӗ юлташ, Скворцов Алексей Васильевич халь пирӗн ветерансене ертсе пыракан питӗ парк вӑйлӑ ача. Ӑна хисеплес пурте Чапай тесе чӗнеҫҫӗ ҫавӑ. Мӑйӑхӗсем пирки питӗ ырӑ вӑйлӑ кӑмӑллӑ ача. Вот. Пурте ҫакӑнта пӗрле вӗсем ӳреҫҫӗ. Семейден ятарласа пысӑк ҫыру янӑччӗ. Карлин лартса ӳстернӗ палан патне ятнӑ ҫыру тесен. Ӑна вӑл виҫе мӑшӑрлӑ хутсем ҫинчен ҫапла страницӑсем ҫинчен ҫырса ултӑ страницӑллӑ Вот вӗсем сюда ӑнса лайӑх тымарлантӗҫ, ӳссе ҫитӗнчӗҫ. Böyle так илемлӗ килӗшсем. Кламрана пӑхса иртсе каҫҫӗ Палат улмашсен чечеке ларнӑ. Да, ой, вот чечеке ларнӑ чухне те шула та лайӑх, пиҫсен те лайӑх. Пилеш пеки, пилеш те ҫаплах вӗтет. Чечеке ларнӑ те шура. Кунта тытаман шӑндӑрсем пите килес эпӗ виҫӗ йывӑҫ, виҫӗ йӑва.
Алтава, йӑва туда, пожалуйста, шӑнкӑрчсем. Но вӗсем те шӑнкӑрчсем вӗт ҫулла чӗпписене вӗҫме вӑрмана илсе каҫҫӗ те хальсем ҫукӑ. А вӗсем килеҫҫӗ ҫуркунне вара йышӑнаҫҫӗ пӗр шӑнкӑрчсем пек пуль те ҫеммешсем пек килеҫҫӗ. Виҫӗ те ман вӗсем. Ну, илемлӗ, ну, килеҫҫӗ те эсӗ. Вӗсене йӑлтӑр ханлатса мӗн тетӗр, мӗн пӗтӗкрен

Питӗ йӗркеллӗ лайӑх ҫынсем пулӑшса тӑраҫҫӗ. Спортпа та, юрӑ-ташӑпа та пирӗн илемлӗ залында вырӑнти ҫынсем хутшӑнӑвӗ пулса тӑраҫҫӗ. Ӗҫлеме кӑна иртен пурте лайӑх пулса тӑраҫҫӗ. Сывлӑхӗ пултӑр тата ҫав тери каламалла. Ҫумӑр эсӗ халӗ кирлӗ, лайӑх ҫумӑр

Ун чухне вӑл ҫак енче выртнӑ кунта ытти ӗнтӗ. Вӑл ҫырнӑ чӑваш вӑййи мӗнле илемлӗ пулни ҫинчен ун питӗ паллӑ ҫав пек. Ҫак ял ҫынсене курса. Ҫак ял ҫынсене курса мӗн тунӑ вӑл. Ҫак ял ҫынсенчен ҫырнӑ чӑваш мӗнле вӑййисем вӗсем. Хак кунта нумай пулмасть ват ҫынсем вӑйӑ юррире юрласа пачӗҫ кунта хамӑр газетте кӑлартӑмӑр. Мӗнпе лайӑххи тума пултартӑр. Калекавал санпа вӑя тухса Гарри Михайлович культурта миҫе мар пулмалла. И ҫакӑнта вӑл ҫакӑнта ҫав сӑмахне ҫырса илнӗ. Мана хама та вӑл нумаях пулмасть Гарри Михайлович мӗне лауреачӗ ятне пачӗҫ. Шукшин медальне пачӗҫ мана. Василий Шукшин мӗшӗн тесен Эпӗ кунта нумай ҫын пек кӑтартса тавлатсам тата ҫӳрекелерӗм тем туса. Ку чӑнах та чӑвашран йӗрке тухса кайнӑ тесе калаҫҫӗ те. Ҫулӗвин учӗнчен Тамара Ченамалышева хальхинче уйрӑлса кайнӑ вӑл питӗ пысӑк манайсем чирлекен, вырӑна килсе ҫав ун медальне пачӗҫ. Кӑтартса панисем пур. Материалта пуҫтарӑн тӑрӑх

Пирӗн корреспондентсем Победитель ялне смену тӑрӑшатӑн курнӑ. Джулия Селен, по-моему, она кайса ҫӳрен унда. Вӑл хӑй курнӑ Вӑл курнӑ ҫинчен ҫырса тапан унта. Тата пирӗн так ман вӗсен статйисем пур, вӗсем ҫырнисем. Петр Ялгир, чӑваш писателӗсем хушшинче ӑна кӗртсех шукши ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ унта.

Тӗнер артисчӗ Чехов евӗрлӗрех кӗске калавсем вӗсем унӑн пӗлнӗ. Питӗ тата Любавина ун пысӑк поэм, повесть пурӑн пысӑк. Даже романы тетелес памайнӑ каланӑ. Пысӑкӗ пулсен пурӑн. Разница патӗнче ҫырнӑ. Я пришел дай поболю текен ӑна ӳкертӗм теремен тытӑнаймарӗ вӑл. Да, да, да.